Walem. Erokamano wuon polo koda piny, isebudho kodwa Nyasacha nyaka ne wachak somo wachni e sura mokwongo mar buk mar chakruok nyaka sani. Nyasaye koro wachopo apar gang'wen. Mad imed wuoth kodwa Nyasaye, walami kendo wapako nyingi e nying Yesu Kristo, amina. Wasom. Abram oreso Lut. Amrafel ruodh Shinar gi Ariok ruodh Elasa gi Kedor Laomer ruodh Elam kod Tidal ruodh Goyim nodhi kedo kod Bera ruodh Sodom gi Birsha ruodh Gomora gi Shinab ruodh Adma gi Shemeber ruodh Zeboyim kod ruodh Bela. Dala ma Bela iluongo bende ni Zoar. Dala ma Bela iluongo bende ni Zoar. Ruodhi abichgo nosechoko jolwenjgi kanyakla e holo Sidim, matinde pi nam kado oimo. Ne gisebedo e bwo loch Kedor Laomer kuom higni apar gariyo, to e higa mar apar gadek ne ging'anyo, mi giweyo bedo e bwo lochne. E higa mar apar gang'wen, Kedor Laomer kod ruodhi ma ne oriwore kode nobiro gi jolwenjgi, kendo ne giloyo Jo-Refaim e Ashteroth Karnaim, gi Jo-Zuzim e Ham, gi Jo-Emim e paw Kiriathaim, kod Jo-Hor e gode mag Seir nyaka El Paran man but thim. Eka ne giduogo chien nyaka En Mishpat, ma tinde iluongo ni Kadesh, mi gikawo piny jo-Amalek duto, kod piny jo-Amor ma nodak Hazazon Tamar. Bang'e ruodhi mag Sodom gi Gomora gi Adma gi Zeboyim kod Bela nowuok moriedo jolwenjgi e holo Sidim mondo giked gi Kedor Laomer ruodh Elam, gi Tigal ruodh Goyim, gi Amrafel ruodh Shinar, kod Ariok ruodh Elasar. Kamano ruodhi ang'wen nokedo gi ruodhi abich. To ne nitie buche mang'eny motimo chuodho e holo Sidim, kendo ruodhi mag Sodom gi Gomora nonyumre e buchego kane gitemo ringo lweny. Ruodhi mamoko to noringo motony e gode. Ruodhi ang'wen-go nopeyo jamb jo-Sodom gi mag jo-Gomora duto, kendo ne giyako gimoro amora mane giyudo kuno. Lut wuod owadgi Abram ne nodak Sodom, bende ne gimako mi gidhigo kaachiel gi jambe duto. To ng'at moro mane otony e lwenjno nobiro ir Abram ja-Hibrania monyise gima osetimore. E ndalogo Abram nodak but yiend Mamre ja-Amor. Mamreno ne omin Eshkol kod Aner mane osiepe Abram. Kane Abram owinjo ni oseter Lut wuod owadgi e twech, noluongo joge mia adek gapar gaboro kendo nolawo ruodhigo nyaka Dan. Ne gimonjo wasigugo gotieno kendo ne giriembogi nyaka Hoba yo nyandwat mar Damaski. Eka Abram noduogo jamni duto kaachiel gi Lut ma wuod owadgi gi jambe duto kod mon gi jomoko duto manoyudo otere twech. Melkizedek ogwedho Abram. 17. Kane Abraham oduogo bang' riembo Kedorlaomer kod ruodhi mane oriwore kode, ruodh Sodom nobiro mondo oromne e holo Shave ma tinde iluongo ni Holo Ruoth. To Melkizedek mane ruodh Salem kendo jadolo ma Nyasaye maduong' moloyo nokelo ni Abram chiemo gi divai kendo nogwedhe kowacho niya, Abram, Nyasaye maduong' moloyo mane ochweyo polo gi piny mondo ogwedhi Pako Nyasaye maduong' moloyo mosechiwo wasiki e lweti. Eka Abraham nomiyo Melkizedek achiel kuom apar mag gik moko duto manoyako. Piero ariyo gachiel. Ruodh Sodom nowacho ni Abraham niya, Duogna joga kende to idong' gi gik moko duto miseyako. To Abram nodwoke niya, Akuong'ora gi ring Ruoth Nyasaye, ma Nyasaye maduong' moloyo, kendo ma jachwech polo gi piny, ni ok nakawo giri kata achiel. Ni ma dipo ka chieng' moro iwacho ni, An ema miyo Abram obedo jamoko. Piero ariyo gang'wen, omiyo ok nakaw gimoro to mak mana gigo ma joga osechamo, kaachiel gi pok ma osiepena ma Aner gi Eshkol kod Mamre onego yudi. Nyasaye osekonyowa ma koro wasomo sura mar apar gang'wen. Wagone Nyasaye erokamano Ruoth iseritowa nyaka sani. Wagombo ni madi konywa kendo nyaka warom e sura mar apar gabich gi rohoni mtakatifu. Bed kodwa Nyasachwa, imed tayowa e nying Yesu Kristo e Ruodhwa. Waneri kendo janeno gi jawinjo e sura mar apar gabich. Nyasaye mondo ogwedhi kendo obed kodi. Amina.